Vipak, hello! Hello, hello! Wéi geet et? Gutt, ça va, e bëssi midd haut, war e laangen Dag, mee et geet awer. Well wann ech dech froe wéi et der geet, offensichtlech na, ech gesinn du bass ledéiert op denger lénker Säit. Jo, leider Gottes. Tues gemaach? Vëlo gefuer an dann eben eng, wollt ech eng schaarf Kéier huelen, hat gereent, hat a leider, jo. Mam Gesiicht. Dat heescht, nodeems mer an der leschter Episod iwwer deng super Kenntnisser beim Vëlofueren am Triathlon geschwat hu, muss de eis elo hei beichten, dass du am Vëlofueren fäls. Jo, leider Gottes. Dofir soen ech ëmmer, en Helm un do, wann ee Vëlo fiert, dat ass ganz wichteg. Bon, do waren et statesch Vëloen, dat war de Vëlo vun der Stad, dat heescht. Wéi oft dis du en Helm u, wann s de Vëlo fiers? Also an der Stad. Ah, nee, dofir. Ja, ja, natierlech. Ass dat de Message, dee s de eraus wëlls un d'Kanner ginn? Ouni Helm Vëlo fueren? Nee, ech soe jo grad, dofir soot ech jo grad, Leit ëmmer Helm undun, egal wann de Vëlo vun der Stad ass oder äre perséinleche Vëlo. Also, dat ass ganz wichteg elo. Ech hunn Lektion geléiert, Maacht net esou Wierger. Dëse klenge Clip ass gesponsert vun der Sécurité Routière. Dee war net schlecht, jo. Oh mäi Gott, jo. An du, bei dir alles gutt? Alles ok. Grad rëm zeréck komm. Ech sinn och e bëssi midd. Ech si grad, de Weekend wor ech a Stuttgart op enger Hochzäit. Ech muss mech nach e bëssi vun deenen Nowéien erhuelen. Et wor intens. Sinn Samsdemoien dohinner gefuer a Sonnden am Laf vum Dag rëm direkt zeréck.

Interessant, elo net déi schéinst. Ech muss eppes beisteuern, däitsch Stied allgemeng, ech si seelen a Däitschland ënnerwee, ech gi seelen däitsch Stied kucken oder besichen. Berlin wor ech e puer mol, ech hu Berlin och extrem gär. Berlin ass eng cool Stad. Berlin ass wierklech cool. Ech wor, mir woren eng Kéier zu München allen zwee. Ja stemmt, mir hate München gemaach. Dat wor och ok. Ech kréien ëmmer gesot Hamburg wär mega schéin, hunn ech awer nach ni gesinn. Ech och net. An de Rescht wat ech vu Stied gesinn hu wor ëmmer esou meh. Bon, ech wëll se och net ze vill kritiséieren, vue que dass am zweete Weltkrich relativ vill zerbombt woren an d'Architektur aus de fofzeger, sechzeger Joren ass lo net déi weltbekanntenst Architektur vun der beauté. Dofir hunn ech mer och net vill vu Stuttgart erwaart an ech muss och direkt soen, wat Stuttgart Mitte ugeet,

Ech weess net, ob s du scho wars. Ech war schonn do, mee ech ka mech lo net méi richteg erënneren. Ja, de Mariënplatz, deen ass am Fong, deen ass am Fong schéin. Och do ronderëm, also schéin ass elo e grousst Wuert, mee dat ass net mega al. An et ass ok, et ass ok, mee u sech d'Stad lo net mega wow. Mee bon, d'Stad war mer och e bëssi egal, ech wor jo do fir d'Hochzäit vun engem Kolleeg nach vu Mailand. Dat heescht, et war eng hallef däitsch, hallef ägyptesch Hochzeit. Interessant. Et war e mega geile Mix. Fir ze wëssen, also déi däitsch Leit hunn ech net kannt, ech kennen den, den Ahmed, den Ägypter, an en hat och vill vu senger Famill si komm aus Kairo, an och vill vu senge Kollegen, déi a Frankräich gewunnt hunn, déi ech bis dohinner net kannt hunn. Dat war relativ cool, déi och kennenzeléieren. An. Ech däerf der net soe wou d'Hochzäit wor, wëll et an engem secret location wor. Ech ka se, kann ech aus rechtleche Grënn kann ech déi net präis ginn. Wat hat se ënnerschriwwen an ewéi? Nee net e Cadeau ënnerschriwwen, mee mir krute gesot mir däerfen dat net un d'Ëffentlechkeet präis ginn, wëll et am Fong net geduecht ass fir datt een weess datt een do kann eppes maachen. Sou egal. Mee et wor eng mega cool Location. äh, wou se dann och am Fräie gefeiert hunn. A wat extrem witzeg op där Hochzäit ass am Fong, datt ähm, wann däitsch Lidder gelaf sinn, respektiv esou e bësse méi däitschen Techno, Dance Music, well du muss der virstellen, et war eng relativ lénks Hochzäit, also relativ progressiv, relativ modern, voilà, relativ oppen an dann ass extrem vill esou e bësse méi.

Ah. An déi Däitsch och, et woren der relativ vill och vun hinnen do, relativ vill Kollegen och vum, vun der Wout senger Säit. An wat fir mech dann och cool wor, eben dräi aner Leit vu Mailand, déi ech eng Zäitche net méi gesinn hat, e super Mix, Italiener, Amerikaner a Syrer. Dat fand een e puer mega witzeg. Dat heescht, ech hat déi elo schonn véier Joer oder esou net méi gesinn. mega flott erem ze gesinn an nee d'Hochzäit war wierklech mega cool a mir sinn nach dono si mer nach owes also et huet um 11 Uhr ugefaang mega fréi op der ziviler Hochzäit eben am Stadpalais an d'Fro géint 8 Auer hate se opgehal mat hirer offizieller Party an dann has de nach esou e bëssi Zäit fir erem erofzekommen owes jo jo vun 11 Moies, Moies bis 8 oh, okay. Owes normal Party, also Hochzäit an dann d'Afterparty. Ah, okay. Déi huet dann um huet offiziell um 10 ugefaang. Bon, mir woren do géint 11. An dat wor an engem Club an enger Péniche. Ah, dat ass cool. Fridas. Pier huet dat geheescht. An dat wor ganz alternativ. Du bass erakomm schonn a wéi s de an Däitschland oft gesäis an de Boîten, kënns de fir hinner bei d'Entrée. Mir haten alleguerten en extra QR-Code am Fong, well et vun hinne organiséiert wor. Mee et war awer en Open Night, also et woren aner Leit kommen, wou jiddweree konnt kommen am Fong. Mee si hate just eben esou vill Plaze reservéiert. Bass an der file d'attente viran, kriss mol direkt gesot, hei maach mol direkt Pechbiller op deng Kamera vum Handy, dass de keng Fotoe kanns huelen. Dat heescht iwwerall hues de deng Kamera verdeckt. Klack klack. Krass, ok. An da bass de erakomm. Vu Anfang u mega cool, well du hues den esou op engem Pier an da bass de iwwert dat Boot gaang, uewe wor dann Baach an konns relax hänken. An dann am Minus eent vun deem Boot wor dann eben Dancefloor. A se haten eng Soundanlag, déi vum selwechten Hiersteller kënnt wéi deen, deen zu Berlin am Berghain och d'Soundanlag gemaach huet. Okay. An ass soumat eng vun deene beschten an Europa. An bon, ebe just ugepasst natierlech op déi vill méi kleng Location. Mhm. An esou, an elo huet en esou den Ahmed esou, jo, dat ass déi Soundanlag vum Berghain, also déi selwechten. An ech esou, oh, okay, da muss ech kucke goen. An ech sinn erofgaang an ech stoung, wann s de esou zéng Meter vum DJ stoungs, De Bass huet dech zerstéiert. Et wor mega gutt an de Buerwen hues am Fong net vill héieren. Ech weess net wéi gutt se dat ofgedicht hu vum Schall hier, mee wann s de ënne wors, bass komplett ewech geflunn.

kéint am Fong riwwer an eise Sujet am Fong goen, wëll déi Hochzäit war eng zivil Hochzäit am Fong. Haut wëlle mer iwwer Glawen schwätzen. Hoppla. An am Fong zivil Hochzäit ass jo net méi eng reliéis Hochzäit am traditionelle Sënn an trotzdeem huet de Glawe jo trotzdeem eng Roll an där zivil Hochzäit, wëll du gleefs jo awer trotzdeem drun, dass de mat där anerer Persoun, du gees jo, e Commitment an, fir mat him säi Liewe laang zesummen ze sinn. Zesummen ze sinn an do dat verlaangt awer och eng gewësse Portioun u Glawe vun der. An haut ass am Fong d'Fro, déi mer eis stellen, Firwa gleewe mir, respektiv firwa wëlle mir och an enger extrem rationaler Zäit, wéi mer se elo hunn, zemools a westleche Länner, firwa huet de Mënsch trotzdem de Besoin ze gleewen? Vu wou mengs de kënnt dat? Ech mengen dat kënnt, éischtens et kënnt oft dovunner, datt wa Leit un eng, un e Gott gleewen, datt se eben dann och eben sozial mat anere Leit sech kënnen identifizéieren, datt se dat och, wann ee seet ech kommen, ech gleewen un dee Gott an du léiers ee kennen deen och un deeselwechte Gott gleeft, da hues de schonn direkt eng Connectioun, dat heescht, dass si méi einfach mat Leit zesummen a Kontakt ze kommen a sou weider. Ech mengen, dat ass schonn zimlech een Aspekt. Ech mengen, do wisou vill Leit un Gott gleewen oder un eng Persoun gleewen, soe mer emol esou, an ech mengen, dat ass ee vun den Haaptgrënn, mengen ech. well dat einfach déi soziale Link ze hunn mat Leit an net alleng ze sinn am Liewen an ëmmer een ze hunn mat deem s de schwätze kanns an wou s de e Point commun hues wat et ech mengen wat fir vill Leit ech mengen hautzudags wichteg ass. Also ech mengen dat ass awer ee vun deenen Haaptgrënn mengen ech mol also fir mech mol soe mer esou. Et ass fir dech kloer dass een zu enger gewëssener Communitéit kann ugehéieren vu vu Leit déi einfach eng Kultur deelen? Ja. Mhm. Well wann s de lo mol denks, wann s de lo mol ganz zréckgees am Fong, du hues elo schonn direkt vu vu Gott geschwat, du hues direkt schonn mhm. direkt virausgesat, dass de un eppes gleefs, wat iwwer der Liewe ja, steet, iwwer der Welt steet. So Well wann s de am Fong ganz grand gi mol dieser mhm. mir rational run am Fong, wann s de iwwerlees, vu wou Glawen am Fong hier kënnt. Mhm. Dat ass jo huet jo ugefaangen, wou mol net vu Gott geschwat ginn ass, méi einfach wanns du scho fréier Jäger Sammler wors, hues de jo trotzdem scho mol u verschidde Saache gegleeft, well s de der verschidde Saachen einfach mol guer net konns erklären. An dat huet sech jo dunn duerch d'Zäite gezunn. Mir gesi jo schonn alleng op Schrëften am Fong, déi s de schonn an den Höhler erëmfënns, dass am Fong ëmmer eppes duergestallt gouf, eppes wat iwwert dem Mënsch selwer steet, well dat einfach en Zeechen awer trotzdem ass vun un vun dengem lack vun knowledge hier, dass de mengs ok et gi verschidde Saachen déi musse méi si wéi mir, fréier hues de zum Beispill direkt scho wat d'Blëtzer ugaang ass, wat d'Donner ugaang ass, weess de Griechen elo oder den Zeus, voilà, dat heescht du bass scho mol sichen, dat hu mol nach net onbedéngt vu Communitéit hier d'Gefill, mee dat hu mol einfach. fir der eng Explikatioun ze siche fir iergendeppes, wat s de am Fong net kanns erklären. Oder datt s du dann ierwéi sees, wann et gereent huet oder geblëtzt huet, datt s sees, ja merde, vläicht hues du eppes falsch gemaach, duerfir blëtzt et elo, esou eppes. Also datt, jo, du kanns der d'Fro, also du kanns der net erkläre wisou, mee du sees der, ok, dat geschitt wéinst eppes vläicht, wat s de gemaach hues oder well s de, oder du glees einfach, well s de sees, ok, wisou geschitt dat? An du hues keng Äntwert drop, dofir, also. An ech mengen, jo, dat ass mengen ech dann d'Origine, esou wéi s de sees, vu wisou Leit ugefaangen hunn un eppes ze gleewen. Ech mengen, do fänkt et un, ier am Fong, also mir wore elo ier ganz einfach, mee mir kënnen direkt bei am Fong, wa mer elo scho e bësse méi wäit ginn, och déi philosophesch Approche, wat jo vill méi vun de Griichen eleng scho koum zu där Zäit. Bon, extrem bekannt och dofir wore fir eben grouss Philosophen erausbruecht ze hunn, datt am Fong Glawen jo och dovunner kënnt, well ee wëll Froe kläre fir firwat si mir iwwerhaapt hei op der Welt. Dat stëmmt. Bei deem wat mer bis haut nach net wierklech wësse firwat mir elo grad onbedéngt hei sinn op dësem Planéiten. Natierlech wëlle mer wëssen, datt d'Konditiounen dofir gëtt fir ze liewen, mee wéi Kosmos dat am Fong hiergestallt huet. Wat geschitt nom Doud? Dat ass nach eng Fro, déi warscheinlech ni ee Mënsch an der Geschicht vun der Mënschheet wäert kënne beäntweren. Ech geet och mol staark dovun aus, datt dat wäert de Fall sinn. Wann dat bis de Fall wäert sinn, dat wär interessant, mä dat wäert warscheinlech kee wëssen. An dann och, firwar, an dat ass ganz philosophesch, firwar eis am Fong Pescht trëfft oder firwar eis Onheel trëfft, firwar schlëmm Saachen eis widderfueren. An do ganz oft gouf eben do, an dat gesi mer och an der kathoulescher Lehr am Fong, dass et do am Fong seet, dass et do e Plang iwwer der Mënschheet gëtt, wann eppes Schlëmmes geschitt, dass an engem Gott sengem Plang am Fong all Saache kalkuléiert huet a gesot, hei dat muss geschéie fir deen an dee Grond. Heiansdo ass et och einfach fir ze rationaliséieren. wann wa schlecht Saache geschéien, mir gesinn et ëmmer erëm, wéi wëlls de zum Beispill erklären, datt e klengt Kand vun dräi Joer Leukemie a soss Zorte vu Kriibs soll kréien? Fréier gouf dann einfach gesot, jo ok, dat ass Gottes Plang. Dat ass Destiny, jo genau, also dat ass, esou misst et geschéien an esou war et geschriwwen an dat ass elo geschitt. Voilà, an. Dat heescht, de Mënsch vu jeher ass am Fong dozou gepusht, fir wierklech am Fong, also Glawen ass jo eng extrem staark Emotioun, déi jiddwereen an eis dréit an déi gouf ebe fréier, wou dat nach vill méi eben de Fall war, well een nach vill manner scientifiquement konnt Saache prouvéieren, well ee vill manner vum Liewe wosst. An dofir wore d'Mënschen dann eben och extrem ufälleg fréier fir eben ja, ja, direkt komplett äh, oft an de Glawen ze verfalen. A wann een dann e bëssi duerch Geschicht geet, dann op iergend engem Moment gesäit een dann och, wéi ganz Societéit do ronderëm verschidde mhm. Glawenskenntnisser entstan sinn. Ja. An äh, mir dann och gesinn, dass d'Mënschen och dëse Glawe corrompéiert hunn, dat ass elo e staarkt Wuert, mee also. Jo, bis si ech exploitéiert hunn oder? Definitiv exploitéiert an engem gewëssene Moment. Also fréier, soe mer elo mol, ier se et gemaach hunn, gouf jo ganz Communautéite, wéi s du gesot hues, fir sech zu enger Communautéit ze gehéieren, goufe jo elo mol verschidde Glawensrichtungen entstan, déi bekannten ass warscheinlech deemools, wou déi meescht ugehaang hunn, d'Juddentum, wat jo déi éischt grouss Glawe wor, well elo mol. Monolithe Chauve sinn nëmmen un een gegleeft hunn, ee Gott selwer. Fréier has de jo d'Gréichen, déi u vill gegleeft hunn, d'Réimer jo dann och. An dann hues de awer gesinn, wéi ëmmer méi och Mouvementer entstane sinn. Mir hunn de Chrëschtentum gesinn, wat aus dem Juddentum erausgaang ass, fir ebe verschidde Beweegungen ze kreéieren ronderëm de Glawe, fir eben eng Unhängerschaft ze kréieren am Fong. An do soen ech dann, dass do de Glawen dann e bëssi korrompéiert ginn ass, fir d'Leit sech do unzezéien am Fong. Mee dat war jo, wéi s de grad sees, dat war jo dann déi Missiounen, déi se dann haten. Da si se an x-, y-, Länner gaangen a gesot hunn, Hei, mir sinn hei dowéinst, mir sinn hei, mir gleewen un dee Gott an déi Sak ass hei fir déi Grënn a dir musst dat och elo wéi eis un dat gleewen an esou weider. An ech mengen, esou huet dat sech och ganz schnell verbreet ech mengen duerch ganz Welt an jo dat ass ebe sou also Leit benotzen dat bon vill Leit benotzen dat och fir ganz gutt Saachen mee jo fréier war et och fir jo wéi s de grad sees vill Leit bëssi hunn se dat exploitéiert soe mer mol sou fir ebe fir perséinlech Grënn vläicht awer och fir Uerdnung ja voilà fir Uerdnung an der Gesellschaft well dat ass och wichteg mengen ech dat ass ebe nach wéi si dann eng Gesellschaft geréiert hunn, gesot hunn, hei dir musst dat an dat maachen a sou weider an dat hëlleft fir eng Gesellschaft Preiseuerdnung an wa fréier war et vläicht dat, hautzudags ass et Politik a sou weider dat ass dann eben. Nee haut ass et net d'Politik, haut ass et Justiz. Jo Justiz jo, jo stëmmt Justiz jo, de Code pénal an jo. Voilà dat déi Saachen déi am Fong vu fréier eben nach net esou wäit développéiert woren mengen ech datt zu där Zäit an do ass de Glawen dann, de Glawen hat bis där Zäit, du kanns en ëmmer mat Relioun an, an ja. en Lien setze méi. Glawen u sech muss net onbedéngt reliéis sinn, mir kënne jo soen, ja, ech gleewen, ech gleewen zum Beispiel och eng Fussballekipp, dass déi gewënnt ja, genau. zum Beispiel oder dass an der Lotterie gewann. Dat kann ass spirituell, dat kann dat fir dech spirituell. Ja. Ech, ech mengen zu där Zäit ass Glawen eben an d'Relioun iwwergaang, dass mhm. Relioun am Fong kloer dozou benotzt ginn ass zu der Zäit, wou ech iwwerzeegt sinn, dass déi déi gegrënnt hunn, déi Relioune gegrënnt hunn, net an éischter Linn wou wëll se komplett fanatesch dru gegleeft hunn. Mir wëllen eben den Instrument vu dozou fir eng Societéit opzebauen an déi dann och ze kontrolléieren, well s de eben domadder gewësse Reegele gesat hues, un där sech dann eng gewëssen Unhängerschaft, Communautéit sech huet misse riichten. Jo, du hues e gemeinsamen Nenner am Fong. Du hues eppes wou jiddwereen alignéiert wor, An déi hunn dat u sech da gesot, hei mir gleewe lo un dat a mir maachen elo dat wéi et, wéi mir mengen mir mussen maachen. An et ass jo, an et geet schnell hein, also et ass brauchst net vill, ech mengen fréier ass ganz schnell gaangen hein, also bon wéi geseet, wéi gesot do war jo net vill Knowledge hannendrun, also déi Leit wosste jo net, wéi war wuel geschitt? Ah, ech mengen, dat geet da ganz, ganz schnell, wann s de sees, hei, elo muss un dat gleewen, hu se gesot, okay, dat ass eebe sou. Ech wëll lech just drun erënneren, du sees, fréier ass dat ganz schnell gaangen. Ech kéint der elo direkt ee Beispill nennen, wou dat haut nach ëmmer ganz schnell geet. Da gi mer zwar vu Relioun an Politik eriwwer, wa mer England, zemools England oder Amerika am Moment kucken, vun der rietser Säit, Déi gleewen och u Retter wéi Trump, déi gleewen u Leit wéi Nigel Farage. An déi soen och, gleeft mir, well ech weess, wéi et leeft. An déi lafen och fanatesch no. Dat kéints de och als eng Zort Relioun am Fong ugesinn. Dat heescht net, fréier ass dat ganz einfach gaangen. Mënsche sinn nach ëmmer ganz easy ze manipuléieren. Ja, et ass dann dat, jo. Et ass dann a gesondem Mënschverstand, wou ee se muss sech dann déi richteg Fro stellen, mee bon. Du weess, datt gesonde Mënschverstand géint un d'Masse ganz schwéier ass unzekommen. An dat wor fréier scho sou an dat ass haut nach ëmmer sou. De Mënsch, esou gutt en opgekläert ka si wéi mer wëllen, ass ganz schwéier, datt s de am Fong dech géint eng Mass kanns duerchsetzen. An d'Massen ze kontrolléieren, et geet eeben nëmmen iwwer Rationalitéit eriwwer ewech. Mm. Da geet virun allem ëm Emotionaalt. An ech mengen, Glawen ass intrinsically linked mat eiser Emotionalitéit och. Dofir ass et jo och extrem schwéier, Debaten iwwer Relioun ze féieren, wëll reliéis Gefiller, gëtt jo ëmmer vun de reliéise Gefiller geschwat, déi s de zum Beispill kéints verletzen. Ass dat en Ondéng, ass dat iwwerhaapt ze maachen, Mm. obwuel s de d'jo am Fong misst an enger Ja, ja. oppener Societéit, muss de domadder eens ginn, wann een deng Relioun wéilt verletzen, wëll, voilà. Mee dat ass einfach. E Mënsch, deen emotional gesteiert ass, ass extrem schwéier ze kontrolléieren. An dat gesäis de haut an der Politik, dat hues de fréier warscheinlech och gesinn, duerch d'Grënnung vun deene Communautéiten. De Glawen ass einfach eng extrem staark Emotioun. Ech géing se bal op d'selwecht Niveau setze wéi Hoffnung, well Hoffnung ass och eppes extrem Staarkes. Angscht géing ech se och op engem Niveau setze well Hoffnung, Angscht, Glawen, ech géing se alleguerte plus ou moins, well si sinn extrem einfach ze manipuléiere respektiv dech doduerch dann och ze kontrolléieren als Mënsch am Fong. Nee, dat sinn och virun allem och Saachen, dat sinn deng Charakteristiken, also du bass jo och esou op d'Welt komm, also du hues, wéi du just sees, du hues Gefiller, du hues Angscht, du hues dat sinn omnipresent Saachen, also et ass keen op d'Welt komm, dee keng, deen net Angscht huet. Ech mengen an do, wann s déi Saachen manipuléiert kriss, jo natierlech, da méchs jo déi Saachen, déi s de wollts vläicht net maachen, mee du méchs et, well s de, jo, well s de déi Parameteren, déi Facteuren hues de dann indirekt manipuléiert an Ja, wie seet, ka schnell goen, ne? An, ähm, Esou ass dat ebe fréier och entstanen. ech meng, fréier war et awer nach méi schnell, wéi et am Moment ass, mengen ech awer. Well hautzudaags kanns de dech awer nach e bëssi zeréckzéien a sou weider. Natierlech ginn ëmmer Leit, wou et ganz schnell geet, ech soen net den Contraire, mee ech meng, fréier war et nach méi schnell. An, ech meng, fréier haas de och net de Choix. Ech ginn der direkt Recht, dass et fréier méi schwéier wor, sech dogéint ze revoltéieren. Hautdesdaags kanns mar jo indirekt maachen, wat s de wëlls. Also, mee fréier häss, mengen ech, häss de missen dat maachen, soss, jo, ech weess net, wat da mat der geschitt wär. Mee fréier wor dat och einfach de Mainstream. Jo, jo, dat ass och wahr. Leit, also, jo, genau, wat mer gesot hunn, ass, Leit fréier konnt's, mengen ech, awer vill méi schnell manipuléieren, wéi hautzudaags. Well ech mengen, hautzudaags hues de awer nach vill Saachen, also du liest vill, dat heescht, jo natierlech hues de och vill méi Informatiounen, wat s de fréier net has. Also fréier has de jo nëmme vläicht eng Formatioun an déi misst de respektéieren oder déi war fir dech déi eenzeg Informatioun, déi s de exploitéiere kanns. Hautzudaags hues de jo esou vill Informatiounen mam Internet a sou weider. Dofir mengen ech awer hautzudaags, jo d'Leit ginn awer manipuléiert, mee bon. Dat ass anescht an ech mengen, dat ass dann och méi hir Volontéit, dat esou ze maachen, wéi fréier, wou se vläicht gesot hunn, nee, mir wëllen net, mee bon, häss kee Choix. Mee bon. Do ginn ech der Recht. Wéi gesot, fréier wor et einfach ganz predominant. Mir hunn do gesinn, wann een duerch d'Geschicht heiansdo, wann een duerch d'Geschicht kuckt, dass eben de Chrëschtentum extrem d'Iwwerhand gewonn hat, wa mer elo zum Beispill zemools op Europa kucken, soubal d'Réimesch Räich sech dem Chrëschtentum hinne gewidmet huet, hu se déi Relioun duerch ganz Europa am Fong verbreet. Dës Relioun huet natierlech dozou gefouert, dass, jo, ech muss, ech muss se kritiséieren, dass esou Leit extrem vill dovunner, déi zemools an héije Positiounen woren, extrem vill Macht gewonnen hun, ja. extrem vill Influence vum, vum Clergé aus, wat se dann och iwwer den Noblesse am Fong ausgeübt hunn an doduerch och eben a Sphäre vu Kontroll agaang sinn, déi extrem wichteg woren an dovunner dann och äh, Joerdausenden am Fong hei vun eiser Geschicht gepräägt hunn. Hm, jo stëmmt, dat ass dann. An do muss een da soen, datt do awer virun allem am Mëttelalter, wou een nach kéint soen, datt fréier, wou de Glawen, wou d'Reliounen entstan sinn, datt dat nach am Sënn wor vu Kommunitéitsgrënnung, vu Kontroll iwwer eng gewësse Jurisdiktioun, wa mer se esou wëllen, eng reliéis Jurisdiktioun, wa mer se esou wëllen nennen, datt dat am Mëttelalter, wou. Ass dat awer e bëssi morphéiert huet a vill méi Kontroll einfach nach an Afloss einfach, datt ee sech eben duerch d'Relioun probéiert huet, eng gewësse Positioun an der Gesellschaft ze erschaffen an déi dann och z'abuséieren am Fong, wou s de d'Leit einfach kontrolléiert hues. Ech denken do ganz klassesch un d'Ablassbriefe vum. vum Chrëschtentum, wou s de Leit einfach gesot hues, hei, wann s de iergend eppes ze beichten hues, schreif et einfach eran, mat e puer Suen an d'Enveloppe a schécks se der Kierch, fir datt déi do Suen ergaunert hunn. Wann ech denken, wéi vill Territoire d'Kierch hei an Europa geklaut huet, wëll se déi eenzeg woren, déi konnte liesen an d'Leit einfach ofgezockt hunn, wou se nëmme konnten. do muss ee soen dass dass do Glawe Relioun dass do fir mech e klore Split ass am Fong dass d'Kierch dass een do muss vläicht Glawen a Kierch trennen dass een do muss soen d'Leit hunn zwar gegleeft mee dee Glawe gouf instrumentaliséiert vun der Kierch eben fir einfach Muecht. Mhm. Dass och si net onbedéngt gegleeft hunn, mee dass si deen Instrument geholl hunn, fir Pouvoir iwwer Leit ze exerzéieren. Jo, mee muss awer och soen, dass awer d'Kierch awer an der Vergaangenheet awer och do war, fir Leit awer ze hëllefen. An zum Beispill fréier waren jo vläicht Nonnen, déi dann Infirmière, Infirmière woren an dann Leit gehollef hunn, wa se blesséiert woren a sou weider. Ech meng, fréier war jo och d'Kierch awer, déi Leit dann bäibruecht huet ze liesen, ze schreiwen, an d'Schoul ze goen. Ech mengen du hues déi zwou Aspekter natierlech. Ech mengen wann s de dee Moment als dann déi eenzeg bass déi schwätze ka, déi liese kann, déi schreiwe kann, natierlech hues de dann eng Muecht déi aner Leit net hunn, wat jo ganz normal ass. Ech mengen ass hautzudaags jo och nach de Fall wann s de an engem, stell dir vir mir waren haut Allerdings huet se esou kee liesen oder schreiwe kann, nëmmen 10 Laken maachen, natierlech hunn déi Leit dann méi Muecht, ass eben esou. Mee ech mengen war och net nëmmen schlecht Saachen, ech mengen se hunn och vill Leit gehollef a sou weider an dat muss et och soen, dass jo gi schlecht Säiten, awer ginn och gutt Säiten also. Géings de da soen, dass d'Kierch overall méi positiv bruecht huet oder grad esou vill negativ? Ech mengen ganz am Ufank hu se sécher positiv Saache bruecht. Ech mengen an hautzudags wat een alles héiert, jo vläicht ass dann méi negativ alles wat hautzudags wat een héiert, jo ech mengen dass elo net dat schlëmmst, also ass schonn schlëmm wat alles geschitt ass an mee sinn awer vill Leit déi dru gleewen an ech mengen Also een net den aneren Leit hire Gleewen, Glawe forthuelen. Ech mengen, dass jo dat och wat wichteg ass. Ech mengen, wann Leit un eppes gleeft, dat ass jo säi Choix. Ech mengen, déi gan, déi Gedanken sinn fräi, seet ee jo ëmmer. Dat heescht, Leit sollen un dat gleewen, wat se wëlle gleewen. Dat ass eben hire Choix. An, mee jo, ech mengen, fir mech, jo, et si Saache geschitt, déi net misste geschéien. Aner Saache geschitt, déi miisste geschéien, an se ass ebe sou. A lo komme mer mol eriwwer op den Neofact. Komme mer op den Neofact. Jo, komme mer op den Neofact. Oh mäi Gott, et ass haut u mengem Tour an ech dreaden dat elo schonn. Ech wëll net wëssen, wat s du fir mech erausgesuergt hues. Also den Neofact, also. Ech wëll mech einfach hei net blaméieren. Nee, dat ass ganz einfach. Et ass net esou komplizéiert, wéi s du dat d'lescht Kéier gemaach hues. Meng wor méi einfach. Oh. Pardon, mein war mega einfach. Dein war mega einfach. Ja, keine Ahnung. Du, du, du, du hast eng Dauf gesucht an eng Katz. Also für Déieren, die eis wollen umbringen. Nee, ich den, also ich werde dir nur eng normale Frage stellen. Ich meine, du bist ein Schlauen, du wirst das schon herausfinden. Meinst du, dass Cleopatra. Eng Frau war, ja. Ja, das ja, das wissen wir. Ah, okay. Nee, meinst du, dass die Cleopatra méi no war un de Pyramiden, also do wou se gebaut goufen, oder zu eis elo? Ass zu eis. Zu eis. Ass locker zu eis. Pyramide ja. sinn ieraal. Ja u sech wanns de, jo hues Recht, well u sech wanns du iwwerlees, ech mengen dat ass eben dann wann wanns du se iwwerlees, si se d'Pyramiden, d'Kleopatra, ech meng jiddwereen,

D'Kleopatra, also d'Pyramide goufen 2560 before Christ gebaut an wann iwwerleet dass. Wéi hu se se gebaut? Oh dat ass eng ganz aner Geschicht mengen ech, also dat. Mat Sklaven? Jo anscheinend mol net. Ah nee d'wor d'Aliens dann. Jo genau. Also jo, also d'Pyramide goufen 2560 before Christ gebaut. An d'Kleopatra huet tëschent 51 an 30 before Christ regnéiert. Dat heescht, dat war 2000 Joer virun eiser Zäit. An dat war 2500 virun de Pyramiden. Wa een dann iwwerleet, dass hatt méi no ass un den iPhone, wou dee gebaut gouf, wéi un d'Pyramiden, dat ass awer.

Bëssi Chance do fir mech, datt dat do sou esou de Fall ass. Ech wosst dee Fact scho, well ech dat eng Kéier gelies hat. Mee jo, du, wann, domm, wann s de domm géings iwwerleeën a soos, jo, dat ass einfach ägyptesch Geschicht, dat muss bei de Pyramide gewiescht sinn, an nee, am Fong iwwerhaapt net. Et gëtt och en anert Beispill, datt d'Cowboys. zu der selwechter Zäit wor, also déi grouss Epoch aus dem Wëlle Westen, wor zur selwechter Zäit wéi d'Queen Victoria an England. Ah so? Ja, okay. du géings mengen, dass d'Queen Victoria ja, vill, genau. méi, vill méi fréi wär am Fong wéi d'Cowboys. Mee nee, dat ass déi selwecht Zäit am Fong. Ah ja, interessant. Schockant. Ja. Ja, mee dat ass och vläicht. Déi sinn hannen um Päerd geritt an dann hunn Indianer ofgeschoss. Do de Genozid un den Indianer gemaach. Während hei schonn zu Queen Victoria schonn d'Industrialisatioun ënnerwee wor an Townhouses gebaut goufen, déi komplett versmockt woren an de grousse Stied wéi Birmingham a Manchester a Liverpool. Wann s de dat iwwerlees am Fong, datt dat déi selwecht Epoch wor.

e bësschen an engem schlechte Liicht duergestallt, zemools wat eben am Mëttelalter geschitt ass a bon haut zemools och, mee fréier hu se se wierk hu se wierklech e bëssi d'Communautéiten abuséiert. An ech wëll der elo eppes Klenges virliesen, Deepak, ech weess, datt s de e ganz grousse Frënd vu Poème bass. Hm, ech kann Haiku maachen, wann s wëlls. Ech brauch keen Haiku. Ech wëll, datt s de hei emol kuerz nolauschters an datt s de mer deen dann an aller Rou analyséiers, wëll e geet am Fong op déi nächst Etapp eriwwer.

aus dem 17. Siècle, pardon, Joerhonnert. Ja. An e äh, gëtt ganz oft dem Voltaire zougeuerdnet, mee en ass net vum Voltaire. Also de Voltaire äh, gouf opgegraff vun engem Livre, dat heescht äh, Livre des trois imposteurs. A wéi gesot, dat ass eben en Text, dee fréier am Ondergrond zirkuléiert ass. Wann s de dat héiers, wat seet der dat? net vill. Excellent, ok. Also en ass en ass virun allem bekannt ginn, also e kënnt aus dem 17. Joerhonnert, mee en ass virun allem am 18. Joerhonnert méi bekannt ginn. Ok. 18. Joerhonnert, wann s de do un e Voltaire denks, wann s du un aner Figuren denks, u wat denks de? Schrëftsteller? Scientifiquen, 18 Joerhonnert. Ja, datt se net vill ze soen haten. Lyon. Ja, datt Scientifique jo net vill ze soen haten. Also da war jo dann, si wor jo ugesinn als, hein? Lumière. Ja, Lumière, ok, ja. Ah, voilà, ok, do kommen. Voilà, les sept Lumières. Voilà. Mee jo, dat ass jo do, wou, jo. Wat ass bemol geschitt am 18. Joerhonnert? Déi Leit hunn sech richteg Froe gestallt. Verschidde Leit hu sech verschidde Leit hu sech verschidde Froe gestallt, zemools eeben och iwwer d'Philosophie, iwwer Relioun, iwwer Glawen, iwwer firwa gleewe mir esou, wéi mir et erzielt kréien an ass alles, wéi et an der Bibel steet, wierklech richteg? Jo, ne? Ass d'Welt a sechs, siwen Deeg, oder ass et sechs Deeg entstan? Um siwenten Dag huet de Gott gerout. Ech perséinlech fannen, dass sechs Deeg fir eng Welt ze kreéiere relativ schnell ass a gutt a gutt geschafft. Also do hunn ech mat Handwierker aner Erfahrunge gemaach. Mee Op alle Fall ass do extrem vill och d'Kierch an de Glawen an d'Relioun an d'Fro gestallt ginn. Op jiddwer Fall. Extrem a Fro gestallt ginn, wat jo och richteg ass. D'Philosophie huet u Wäert gewonn, och wann een zu där Zäit nach ganz oft kann denken, datt och souguer d'Relioun an der Philosophie eng extrem grouss Roll am Fong nach gespillt huet. Wann een haut virun allem un d'Fräidenker denkt an un d'Lumièren, an ëmmer seet, datt am Fong Philosophie eppes komplett géint Relioun ass, sodatt wa mer virun allem d'Philosophie mam Nietzsche am Fong a Relatioun setzen, dee jo géint d'Kierch am Fong komplett wor. Mee Leit wéi den Descartes hate jo nach gesot, datt de Gott virausgesat muss ginn, fir iwwerhaapt op der Welt kënne ze sinn oder fir iwwerhaapt philosophesch kënne nozedenken. Dat wor jo e Ginn. Dat heescht, et wor nach net. komplett fort, mee et ass vill do och duerch Reformatiounen a Fro gestallt ginn am Fong an d'Leit si lues a lues opgekläert ginn. Jo, wat jo eng, wat gutt war, mee war och e grousse Risiko fir Leit awer, well all déi Leit, déi jo gesot hunn, si si besser wéi Gott oder sollen net un Gott gleewen oder net un d'Kierch gleewen. Du bass als Ketzer dohinner gestallt ginn a wat ass geschitt? Du bass ganz oft higeriicht ginn. Jo, dat ass dann och eng Period gewiescht, wou s de sees, Well einfach, mee et war awer wichteg, dass déi Leit do woren, well op d'mannst konnte sech déi aner Leit och eng déi richteg Fro elo stellen. Also muss mer dat elo esou maachen, wéi et do steet, oder kënne mer och méi wäit goen, kënne mer selwer denken an eis eegen Opinioun fir sech huelen? Also dass dat wat wichteg ass. Wat och hei komm, also erëm Witzel ass am Fong, mir schwätze erëm vu Glawen, mee och en Opklärer huet och un eppes gegleeft. E gleeft am Fong un de Fortschrëtt. Mhm. Ja, stimmt. E gleeft un d'Vernunft, d'Fäegkeete vun de Mënschen a sech selwer am Fong ze realiséieren, also ze, mhm. ze vervollstännegen am Fong. Nee, stimmt, dat ass wahr. Dat ass, äh... Dat heescht, Glawe bleift Dat sinn Aen. Riit duerch. Dat sinn Aen, jo, mee ech schwätze jo net ëmmer déi selwechte Glawen. Deen entzitt sech awer duerch d'Geschicht vun der Mënschheet, wann s de esou kucks. Mir hunn ëmmer un iergendeppes gegleeft. Mir gleewen ëmmer un eppes. Mir schaffe jo ëmmer. Wann s de un iergendeppes hischaffs, da gleefs de drun, datt s de op en Zil wëlls hischaffen. Mee dat muss de, mengen ech, well soss wou gutt gi wär, datt s de hei bass. Enfin, datt s du dann, ech menge mir gi jo schaffen, mir gi jo, fir wou gi mer schaffen? fir se unzegewannen, fir eppes ze iessen a sou weider. An dann sees de, okay. Jo, okay, elo sinn ech gespaant op dee Punkt, dee s de elo wëlls maachen. Okay. Nee, mee du hues jo, du hues all déi Saache fir e Grond. Du mues den dat Traitement jo net fir zum Spaass, weess de. Ech freeë mech, alles wat, alles wat mer maachen ass fir eppes, net fir, net zum Spaass oder net zum. Also ech ginn an éischter Linn schaffen, fir Suen ze verdénge fir den Transfert vu Wealth vu mengem Portemonnaie a mäi Proprietär säi Portemonnaie. okay, dat ass anescht Nee dat richtig ähm, alles wat gin dat do zum Deel recht do wot bessi weird ja. lachte Punkt was du was weird iwwergang méi definitiv also och wat Reformatioun an d'Opklärung opgeht mhm. dat net am Fong dats de Glaube vun de Mënsche verschwënnt mit das Phänomen dass er sech transforméiert Dat heescht, zu engem typesche reliéise Glawe geet et ebe wierklech zum vill méi engem Dogma vun enger perséinlecher Spiritualitéit. Ech fannen, do ass fir mech wierklech den Déclic, wou s de wierklech, wou de Glawe sech wandelt ebe vun deem typeschen u Kierchen, un de typesche Gottgleewen, dass de do vill méi eben op d'Individualiséierung am Fong vun dengem Glawen zeréckgees, dass de ebe vill méi op dech selwer kucks wéi an Communitéit oder ewéi un e gewëssene Gottesbild, wat am Fong vun der Kierch virgemoolt gouf, dass do dat dat sech fonnt huet, dass do dass och déi ganz Autoritéit, déi am Fong vu Gott duergestallt gëtt, dass déi a Fro gestallt gëtt an dass déi sech eben transferéiert zu enger mënschlecher Vernunft. ja. dass dat am Fong deen Déclic deemools wor, deen ageleit ginn ass zu där Zäit, wou awer extrem laang gedauert huet, bis e sech wierklech am Mainstream ukomm ass, wou ech dat esou, dat wor elo 18. Joerhonnert, mir kënnen nach gesinn, dass bis wäit an d'zwanzegt Joerhonnert de Fait vun typescher reliéiser Kultur nach ëmmer a Communitéit nach ëmmer och an eiser westleche Gesellschaft nach ëmmer présent waren. Dat hat sech réischt sommer ab der Mëtt vun de sechzeger Joeren, also 1960er Joeren, ass dat sech ab do e bëssi méi gedréint huet. Wann een do eng gesäit, Vietnamkrich an der ganzer Hippie Movement, ab do ass dat wierklech e bëssi méi den Déclic ginn, fir nach vill méi eben op déi perséinlech Vernunft ze kommen, voilà, an den intellektuelle Glawen am Fong un d'Individualitéit vum Mënschen am Fong iwwergaang ass. An da si mer schonn, mir iwwersprange lo ganz schnell, wëll, wéi gesot, dass et huet laang gedauert, fir Changementer ze hunn. A wou gesäis du de Glawen haut? Bass du am Fong, du Deepak, e gleewege Mënsch? Jo, sinn ech. Well vill hu mer gesot, also éischtens, wann s du un eppes gleefs, wosst, dann bass s Deel vun enger Communitéit. U wat gleefs du? an de Hinduismus ech jo Inder an ech gleewen un dat an dass och wéi ech ech jo och se op also mä hätte mer dat och dobäibruecht an esou weider an dass net ech elo e honnertprozentegen an alles maache géif fir dass Hinduismus mer een op der Welt sinn nee ech gleewen un dat an dass mäi Glawen an wanns du elo eppes anescht gleefs dass däi Glawen an ech meng mir liewen hei zu Lëtzebuerg wou ech weess net wéivill Religiounen zesumme matenee liewen an ech meng dat klappt ganz gutt mateneen an dass dat eng wichteg ass. Ech mengen, jidderee kann un dat ginn, wat e wëll, dat ass säi Choix, wéi ëmmer. Mee soulaang s de net deenen anere sees, hie soll dat an dat maachen, dat ass dat, wat fir mech wichteg ass. A. Well dee Punkt interesséiert mech elo, well ech si kathoulesch erzu ginn. Ech kann awer direkt soen, datt ech elo un näischt gleewen. Net, ech wäert soen, datt ech Athee sinn. Agnostiker trëfft et vläicht besser, well ech wëll net soen, datt et wierklech guer näischt dobausse gëtt. Ech kann natierlech näischt beweisen, mee ech gleewen op alle Fall net esou, wéi et vun der Kierch erzielt gëtt. Fir dass du gutt dat is soos deng Meenung an se soll dir och sinn. Wëll fir mech ass dat einfach eng aner Geschicht, schéi Geschicht ne also du hues extrem vill esou wäits du wëlls kritiséieren hues awer extrem vill Geschichten dran déi virkommen déi awer och positiv Saache mat sech bréngen. Ganz vill vun eiser Moralitéit zéie mer zum Beispill aus der Relioun, wéi mer solle mat eise Matmënschen ëmgoen, wat s de elo net per se an engem Code pénal oder an engem Code civil fënns, mee wat s de einfach vu Generatioun a Generatioun matginn hues, wat sech eben développéiert huet. Ganz faméis d'zéng Geboter, wann een un déi denkt, dat ass nach ëmmer e grousse Moralkompass fir e groussen Deel vun eiser Gesellschaft. Et heescht, et ass net alles schlecht, mee ech, esou wéi et erzielt ass, gleewen ech net, datt et geschitt ass. An ech gleewen och net un eng Schrëft, déi virun 2.000 Joer geschriwwe gouf an déi ech einfach muss wéi e Lexikon verfollegen. Kee seet et, jett. Gleefs du esou un Hinduismus, wéi ech dat elo grad erkläert hunn? Neen, esou hunn ech jo ni gesot. Also ech sot jo net, datt ech 100 Prozent alles gleewe wat se maachen, mee ech gleewe awer un dat wat meng Eltere mer bäibruecht hunn a sou weider. An ech mengen d'Chrëscht, also mir ass, also wéi gesot, ech gleewen un dat well éischtens ech si esou opgewuess an zweetens Mech stéiert dat net wann elo elo vill Saachen net vläicht net stëmmen a sou weider, well et ass ebe sou an ech weess dass et net stëmmt, mee ech meng wéi gesot et ass jo mäi Glawen, et ass jo wat ech denken an et ass jo alles an der Rei. Dofir soen ech jo froe ass jo net ob et richteg ass, net richteg ass, falsch ass an net falsch ass, et ass einfach un wat wat s du glees an dofir ech mengen kann een kengem säi Recht klauen a soen hei du solls nëmmen dat gleewen well et stëmmt net, et ass falsch, well ech mengen hie ka gleewen dat wat e wëll, also wéi gesot. Gëtt et gëtt et an Indien Tensiounen duerch Relioun? Sécher wéi all anert Land mengen ech. Ech mengen. Ech weess net wéi an all Land, well hei. Ech mengen a vill Länner gëtt et. Hei gouf et grouss Tensiounen duerch Relioun an du gesäis virun allem an den USA elo extrem Tensiounen, zemools vun engem Mouvement dee rëm dee rëm opkënnt vun der rietser Säit, wou extrem vill jonk Leit rëm zréck an de Chrëschtentum fannen, ganz oft wëll se delusionéiert si vun enger soumat méi progressiver lénker Säit, well se sech an enger, vläicht an enger Welt net méi erëmfannen, muss een och soen, datt dat elo extrem vill Changementer elo woren an do komme elo vill Facteuren zesummen, eng globaliséiert Welt, globaliséierte Marché, zemools et ass méi schwéier en Job ze fannen, wann s de net grad vun der Universitéit kënns an och wann s de vun enger Uni koums, et ass net ëmmer mega einfach. Firwat creept Relioun erëm erop? Ma vläicht du fënns och net méi esou einfach e Partner, wéi et fréier de Fall wor. Jo, stëmmt och vläicht. Du seens dech erëm no enger Zäit, wou et méi einfach wor, wou s de enger Communitéit ugeheiert hues, wou Leit sech vill méi einfach, ech soe lo mol, méi einfach beholl hunn, wëll et vill méi geuerdnet wor. an enger Welt wou s de wou s de Paradox vu Schwann zum Beispill hues. Dat ass jo wat extrem vill kënnt. Wann een dat psychologescht Experiment zum Beispill géings maachen, ech proposéieren der elo zwee Gedrénks, du hues e vill méi en einfache Choix zwëschen deenen zwee Gedrénks ze ze wiele wéi wann ech der elo zéng géif wielen. Du géings vill méi laang brauchen. Dat ass am Fong, gëtt een extrem gutt Buch doriwwer, The Paradox of Choice. Ass eng Kéier wéilt liesen, dat ass wierklech mega interessant, wéi psychologesch dat geet. A mir liewen am Moment an enger Welt, déi jo abandent ass, wou s de nonstop Choix méchs vu moies bis owes, wat am Fong psychologesch och extrem ermiddegend ass, wann s de déi ganz Zäit muss e Choix maachen. An ech denke schonn, dass et do Leit ginn, déi sech erëm zréckseenen zu enger méi einfacher, méi geuerneter Welt, wou et. fir dech vill méi logesch ass a vill méi einfach ass, voilà, fir dech zerechtzefannen, well se erëm kloer Reegelen huet. Ech mengen, dat ass e groussen Deel, virun allem an den USA, fir erëm vill méi Leit zréck de Wee an d'Relioun ze fannen. Zimmlech schwéier erëm zréckzekommen, also well wéi gesot, mir hunn esou vill Informatioun hautzudaags, also ech menge jiddweree Méch bessi dat wat de wëll an ech mengen du kanns ëmmer wéi gesot kanns zeréck goen wanns wëlls zeréck goen. Also dat ass jo guer kee Problem mee ech mengen net dat et e grousse Problem ass. Mee et ass schwéier also erëm genau esou ze si wéi viru menglech 100 Joer esou eppes. Ech mengen dat ass elo well Leit hunn. Et ass net fir zeréck ze goe viru virum 100 Joer mee et ass einfach rëm fir. Déi Ordnung ze hunn jo mee esou dat ass schwéier well dat heescht. Du hues awer deng Liberté, tenue sur Haus, vläicht hëls de déi dann erëm fort a sou weider. Ech mengen, et ass net esou evident, dat ze maachen. Also, ech mengen, wann déi Leit dat wëlle maachen, kënne se et gäre maachen, wéi gesot. Mee ech mengen, et ass net esou einfach, wéi ee mengt. Also, einfach. Ech mengen, et ass net esou einfach. An et ass elo, ech hunn elo vun der rietser Säit geschwat, mee et ass elo net nëmmen, also rietspolitescher Säit, mee du gesäis esou déi ganz Mouvementer och an aneren Deeler. Du gesäis zemools, datt, well mer einfach an enger hyperrationeller Welt sinn, ass d'Bedürfnis zu engem Sënn An der Spirulalitéit kënnt och an de Stied ëmmer méi zréck. Wéi vill Leit gesäis de mëttlerweil, déi Yoga maachen? Wéi vill Leit gemengs de, déi Meditatioun maachen oder Ökologie maachen? Dat kënnt ëmmer vill méi grouss. Ech hunn vill Kolleegen och, déi vu Meditatioun schwätzen, déi sech do zréckzéien. Dat ass jo och eng Zort vu Spirulalitéit, vu Glawen, fir dech aus deem ganzen

Predefinéiert ass, ne, kanns du un dat gleewen, wat s du wëlls. Also, an ech mengen, déi Leit, déi dat maachen, also sollen dat weidermaachen, well et ass, wéi gesot, ne, ke, du kanns gleewen un dat, wat s wëlls. Also kee kann der soen, wat s solls gleewen. Ne? Also, an ech mengen, esou soll et och bleiwen. Wann s de mengs, wat, un wat s de gleewes, ass richteg, dann gleef un dat. Also, mee looss awer déi aner Leit esou, wéi se sinn, och, a forcéier keen, un dat ze gleewen, wat s de net wëlls gleewen. Ech mengen och, an dat vläicht fir dann kuerz opzehalen, d'Fro haut zu daags ass net méi ob mer de Glawen nach brauchen, well offensichtlech huet de Mënsch de Glawen ëmmer a sech, dee wäert och ëmmer bleiwen, mee déi eigentlech Fro misst am Fong sinn, wourun oder wouran wëlle mer haut nach gleewen? Jo an och wéi mengen ech. Also wéi wëlls de déi Glawen ma also wéi wëlls wéi wëlls de gleewen? Also ass et gees an d'Kierch, lies einfach e Buch oder bass alleng an dengem Kummer a méchs wéi sees Yoga oder esou Saachen. Also et ass och dat ech mengen ech d'Fro an jo wéi gesot. Ech mengen, dat ass eng grouss Fro. Dat ass e grousse Sujet, wou haut net eleng duergeet goen. Ech mengen, esou e Sujet komme mer wahrscheinlech an der Zukunft nach eng Kéier drop zréck. Et ass och e Sujet, op dee keng richteg Äntwert gëtt och. Ech mengen, muss een och soen, also. Ganz schwéier, do eng richteg Äntwert ze soen. Et ass einfach en extrem. Ech mengen, et ass bal esouguer onméiglech, eng richteg Äntwert dozou ze kréien. Wéi gesot. Leit solle fräi sinn a maachen un dat gleeë wat se wëllen. Dat ass mol mäi Message zum Anfang zou. Am Fridden. Ëmmer am Fridden, ëmmer am Fridden natierlech. Also ech mengen. Well dat ass och eng grouss Saach, datt de Glawe benotzt gëtt fir Saachen ze rechtfertegen, déi am Fong net ze rechtfertege sinn. Jo, dat ass schued dann. Ok, heavy Sujet op alle Fall. Ech kann awer soen. Et gëtt e Film, wou zwee Leit, dee mer geschwë wäerte kucke goen, wou zwee Leit Protagoniste sinn, déi extrem gleeweg sinn a mat hirem Glawe probéieren, den Däiwel an Dämonen ze verjoen. Ech schwätzen natierlech vum leschte Film vun der

Mam Oli si mer jo ganz ganz grouss Fans vun all de Conjuring Filmer. Grouss Fan ass ass e Wonner. Ech muss do schonn direkt agrätschen, well ech sinn am Fong kee Fan. Ech och net, mee bon, ech mengen. Ech haassen Horrorfilmer. Mee mécht ëmmer méi Spaass, wa mer déi zesumme kucke ginn, well wéi gesot, ech mengen, mir kucken de Film, eeëlech, mat engem Aen op. An de leschte Film den mer kucke waren, wat mer souguer an deem 3DX do kucke wou eis Sëtzer sech beweegt hunn, an 4DX jo genau 4DX, an dat ass do wou sech déi Sëtzer beweegen lenks a riets wann ee stierft dann. spéit een iergendwéi s Blutt dee Fuerw eroffält sou weider wann een sech vun de Been paakt War et Waasser wor? Ja natierlech Lo so natierlech net scho Blutt hei well soss du weess net wéi vill Leit dat hei ophuelen. Et wor Waasser. Natierlech natierlech ass Waasser an dann och wann een sech Franchise. Ah jo Franchise genau an dann och zum Beispill wann een dech vun de Féiss hëlt an dech zitt dann spiers de dat och dass am Fong ass et Witzeg, well du weess dat wäert geschéien, mee op enger Säit ass et och e bësse grujeleg. An jo, wéi gesot, mam Olivier si mer grouss, grouss Fans vun der ganzer Franchise an elo ass jo de leschten erauskomm a wéi gesot, ech mengen dee muss mer och nach kucke goen. Ech hoffen, dass mer déi nach dës Woch oder nächst Woch kënne kucke goen zesummen. An dann jo hu mer déi ganz Filmer do gekuckt an. Hoffentlech ass d'Geschwë riwwer. Ja mee bon schon heiren dass net sou schlëmm soll sin de leschten also anscheinend ass en méi chill wéi déi lescht déi mer gekuckt hun an dass schlëmm genuch fir mech. Mee bon da misste mer eng Kéier esou en ganzen Conjuring Owend maan wou mer se alleguer nach eng Kéier hannenéi kucken back to back an manster sin mer da richteg dran an da kënne mer alleguer gutt schlofen well ech mengen no deene Filmer Gemitlech ze schlofen schengt ass net méiglech. Nee dat ass onméiglech, ech haassen et, dat ass esou schlëmm. Nee nee dorops freeën ech mech, also dat gëtt nach e flotte Kinoowend mengen ech. An ech mengen déi Leit déi dat net gekuckt hunn déi Franchise an. Loosst et sinn, loosst et sinn. Ech hätt léiwer gesot maacht et well der switch. Loosst et einfach sinn, dat dat kënnt näischt Guddes dobäi eraus. Mee gitt net alleng, gitt mat aner Leit, well dat ass méi wichteg wann ee zu puer ass wéi alleng well. Mee bon, do freeën ech mech awer nach. Oh. mir werden lieber liefen okay naja. für haut wie heavy Edition lo von dem Podcast an äh, schon nach eng Woch ich dir an der Allez, ciao, ciao. ciao.